Sena ta' tajba minna ftit or ser jibda prime time tal-lejla, ħaniftaħ il-ġimgħa flimkien ma' Segretarju Parlamentari għal riforma u l-Ugwaljanza. Ħanilqa' miegħi il-lejla l-Onorevoli Rebecca Buttigieg. L-Onorevol Buttigieg il-bieraħ kienet qiegħda tiċċelebra l-anniversarju ta' żwieġ tagħha. Lejla rridu nisimgħu naqra rakkonti Minn dakinhar tat-tieġ tagħha nisimgħu d-dettalji, però apparti minn hekk ma' l-Onorevoli Buttiġieġ ħa nitkellmu fuq is-sena u tliet xhur tagħha fil-Parlament Malti, l-iżgħar membru fil-Kabinett Malti, kif ukoll ħa nitkellmu dwar Europride 2023, avveniment Ewropew li jippromwovi l-ugwaljanza, l-ikbar avveniment Ewropew li jippromwovi l-ugwaljanza li se jsir f'pajjiżna f'Settembru li ġej. Niltaqgħu ma' l-Onorevoli Buttiġieġ minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibd'issa. Prime Time.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-Tnejn 5 ta' Ġunju. B'mod uffiċjali s-sajf ħa jibda qisu daqs ħmistax oħra, però żgur li taqblu miegħi li daw il-ġranet li qegħdin jgħix ngħixu jistgħu jitqiesu li huma ġranet sajfin. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla, waħda mill-iżgħar membri parlamentari fil-Parlament Malti. Nilqa' miegħi lill-Onorevoli

Onorevoli, nirreġistraw lil kull min jiġi hawnhekk. Jiġifieri għandi bżonn ftit dettalji biex inkun nista' nirreġistrak. Mela, le għidli. Isem u kunjom?
Rebecca Buttigieg.
Rebecca Buttigieg.
Data ta' twelid? Second December 1993.
Jiġifieri Diċembru li ġej. Nagħlaq 30, daqshekk.
Daqshekk twenties.
Daqshekk.
Fejn inti mwielda?
Il-Żabbar.
Żabbar.
Residenti? Il-Gżira.
Gżira.
Professjoni? Segretarju Parlamentari. Segretarju Parlamentari Rebecca, jien illum beħsieb ninqabdek ħafna nostalġija. Aħjar.
Ħa nieħ-. A walk down memory lane mela. Ħa nieħdok naqra lura sentejn ilu, tajjeb, dakinhar tat-tieġ, nitkellmu naqra fuq dakinhar tat-tieġ u mbagħad iktar 'il quddiem waqt il-konversazzjoni ħa nieħdok iktar lura. Jum it-tieġ ħafna jiddeskrivuh bħala ġurnata li vera tgħaddi malajr. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Naqbel magħhom. Naqbel hundred percent magħhom. Iddum tippjana ħafna, tinkwieta ħafna li kollox ħa jmur sew, li ma jkollokx problemi dakinhar tat-tieġ, imbagħad fl-aħħar ta' berqa tgħaddi l-ġurnata u kull ma jkollok huma r-ritratti u l-memorji u l-feeling ta' dak iż-żmien. Jekk immorru lura għar dakinhar tat-tieġ tiegħek, bħall-bieraħ sentejn ilu, il-preparamenti bdew kmieni? Bdew kmieni ħafna għaliex aħna konna ħa niżżewġu f'Settembru tal-2020. Allura kellna kollox ippreparat, peress li raġel tiegħi huwa Taljan kellna nippreparaw iktar biex ikollna aktar familjari mill-Italja ġejjin, iktar loġistika x'nieħdu ħsieb u mbagħad faqgħet il-Covid. U għall-bidu ma mmexxejniex it-tieġ mill-ewwel għax bdejna ngħidu isma' forsi tgħaddi, di forsi xahar kollox, eċċetera. Ovvjament il-pandemija damet, allura kellna nħasslu d-data tat-tieġ oriġinali u mexxejniha għall-Erbgħa ta' Ġunju 2021. Però sa dakinhar stess, fil-fatt aħna kien wieħed mill-ewwel tiġien illi saru għaliex Fetħu r-restrizzjonijiet proprju ġurnata qabel it-tieġ tagħna. Ara x'taqtigħ tal-qalb! Allura kellna ħafna taqtigħ ta' qalb, ħafna nervi, ħafna ansjetà, tkun ilek tippjana, ma tkunx taf jekk dak li ppjanajt ħa jkunx jista' jseħħ minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija. Però kollox mar sew għall-inqas, irnexxielna ngawduh ukoll minkejja r-restrizzjonijiet. Kellna niżżewġu bil-maskla wkoll, jiġifieri żgur huma ritratti filwaqt li jtuk nostalġija xorta waħda storiċi għax ma tantx hawn nies li żżewġu bil-maskra. Allura. Sentiment sabiħ ħafna iżda sakemm wasalna għalih domna ħafna nistennew. Ħafna jirrakkuntaw li wieħed mill-mumenti l-iktar emozzjonanti ta' dakinhar tat-tieġ huwa l-ħin fil-karozza meta tkun sejjer għaċ-ċerimonja għax ovvjament dak il-ħin tkun kwieta u għandek ċans taħseb. Iva, fil-fatt naħseb għalija però kien meta tkun lestejt, tkun għamilt il-makeup, tkun għamilt xagħrek, tkun ilbist il-libsa u mbagħad jiġu l-ġenituri. Hemmhekk l-iktar li ħassejtni emozzjonanti ngħidlek il-verità għaliex isir qisu ħa toħroġ mid-dar tiegħek, mid-dar fejn trabbejt, fejn ħa tħalli qisha parti minnek u f'daqqa waħda ħa ssir persuna differenti. Eżatt. Allura naħseb dak l-iktar mument illi ħassejt emozzjonanti. Imma hekk, kif qed tgħid inti wara l-ġenn kollu tkun fil-karozza tkun qed taħseb tgħid wasal il-mument illi ili nippjana għalih. Rebecca, Marzu 2022 inti ġejt eletta fil-Parlament Malti, eventwalment ġejt fdata b'segretarjat, segretarjat importanti li hu għal qalbek ħafna, l-ugwaljanza hija xi ħaġa li inti hija vera viċin ta' qalbek. Jekk tħares lura lejn dawn is-sena u ftit xhur, hekk kif tiddiskrivihom? Kienu sena u ftit xhur fejn tgħallimt ħafna, fejn ġejt afdata b'responsabilità kbira illi nħossha fuq spallejja ta' kuljum ngħidlek il-verità. Però fl-aħħar mill-aħħar qed ngħix dak li dejjem xtaqt. Għaliex il-politka minn dejjem minn dejjem kont inħobbha, mendu għalaqt tmintax-il sena dħalt mill-ewwel attiva fil-Kumitat Lokali tal-Gżira, allura bdejt nitla' l-iskaluni fi ħdan il-partit, nitgħallem xogħlijiet differenti u mbagħad ħassejt li l-pass naturali li jmiss kien li nikkontesta l-elezzjoni ġenerali u Il-kampanja kienet vera sabiħa tlaqqgħek ma' nies differenti, ma' realtajiet differenti illi ma tkunx konxja tagħhom inti għaliex ir-realtà tiegħi mhijiex ir-realtà tiegħek. U mbagħad meta kien hemm l-eżitu tal-elezzjoni ovvjament ħassejt sodisfazzjon kbir illi tlajt mal-ewwel darba li kkontestajt illi jiena l-iżgħar membru fil-kabinett u li qed inservi fir-rwol li kif għedt inti huwa importanti ħafna għaliex ir-riformi huma għal qalb il-ħidma li nagħmlu ta' kuljum u allura dejjem niċċallinġaw l-istatus quo u dejjem naraw Kif nistgħu ntejbu għall-aħjar? Jekk tħares lura dawn is-sena u tliet xhur, liema fażi, liema ġranet, liema proġett xogħol kien l-iktar diffiċli hekk, l-iktar li weġġgħalek rasek? Naħseb meta tkun qed tispjega. Jiġifieri aħna nagħmlu ħafna riformi, jiena responsabbli minn ħafna temi li jista' jkunu pjuttost kontroversjali għaliex huma sensittivi, qed nitkellmu dwar pereżempju l-emenda li nipproteġu s-saħħa tal-mara f'każ ta' kumplikazzjoni fit-tqala, Qed nitkellmu dwar l-IVF, qed nitkellmu dwar drittijiet ċivili, u allura dak li jkun jekk aħna forsi nkunu mdorrijin b'ċertu sitwazzjoni bl-istatus quo, dak li jkun ma jħossu daqsxejn diffiċli li jaċċetta bidla. Allura sakemm nispjegaw il-messaġġ tagħna u l-għan għalfejn qed nagħmlu ċertu bidla, hemmhekk xi drabi nħoss illi tkun daqsxejn diffiċli għaliex jista' jkun li l-messaġġ ma jkunx qed jasal, allura dak li jkun forsi jiġġudika b'mod illi messaġġ ħażin. Allura dik l-iktar ħaġa li forsi nsib diffiċli meta nkun qed nispjega għalfejn irridu nagħmlu dawn ir-riformi u dawn il-bidliet biex ikollna aktar ugwaljanza fl-aħħar mill-aħħar. U l-ikbar sodisfazzjon ta' dawn is-sena u tliet xhur? L-ikbar sodisfazzjon nemmen illi kien meta għadda l-proċess tal-IVF fl-ewwel mitt jum, fejn hemmhekk tajna numru ta' koppji l-prospettiva li jistgħu jsiru ġenituri għall-ewwel darba u anke li jkollhom iċ-ċans li jkollhom it-tieni wild għaliex naħseb l-isbaħ ħaġa li kulħadd jista' jkollu fil-ħajja hija l-familja. U dik kien sodisfazzjon kbir ħafna. Però mbagħad meta tara dak il-mument li tgħaddi liġi fil-Parlament huwa feeling li ma nistax nispjegah għaliex taf li inti kont parti minn bidla li ħa taffettwa lil nies oħra f'ħajthom. Ħa tagħmel differenza.
Rebecca, ħa nieħdok naqal lura fit-tfulija tiegħek. Ħmistax oħra jibda s-sajf b'mod uffiċjali, hekk. Is-sjuf ta' tfulitek, fiex ifakkruk hekk? Kieku tagħlaq għajnejk u tiftakar fis-sjuf ta' tfulitek. Aħna peress li mill-gżira ovvjament għandna pass 'il bogħod mix-xatt. Allura niftakar li peress li l-familja tiegħi kollha kienet residenti hemmhekk, konna dejjem immorru għand in-nanna u n-nannu. Konna naqbdu l-banketta, nieħdu flixkun illuminata pereżempju magħna u nerħulha lejn ix-xatt u nagħmlu lejl sħiħ hemmhekk sa xi l-ħdax ta' filgħaxija fuq il-bank Konna żgħar jiena u l-kuġini konna nqogħdu nilagħbu futbol bil-flixkun tal-plastik pereżempju jew tixtri xi ġelat u dejjem sejrin hemmhekk bir-rota nitilgħu sa Tas-Sliema u nerġgħu lura. Dawk għalija huma s-sjuf ta' tfuliti. Ħa nqabdek iktar nostalġija. Waslu f'idejna ħafna ritratti tiegħek, għażilna ftit minnhom u nixtieq nurihomlok u tgħidli x'memorji jġibulek meta tara r-ritratti. Ħa naraw x'ġej. Ħa narawhom flimkien.
Kemm kellek żmien hawnhekk? Hawnhekk niftakar kien il-parti tal-praċett tal-iskola. Kont imur Sacred Heart ikunu jagħmlulna parti biex niċċelebraw dak il-passaġġ li jgħaddi kulħadd naħseb minn ħajtu.
Suppost għandi iktar ritratti. Hawnhekk jum il-praċett u niftakarha sew ħafna. Kelli xagħri vera ssikkat u vera kienet iweġġagħni imma.
Kienet iweġġgħek biex għadek tiftakar sa llum. Iva, niftakru sew, però ġurnata sabiħa wkoll, iġġiblek ħafna memorji. U hawnhekk fil-Girl Guides, dik guide għandna niftakar, vera kont attiva jiena fil-Girl Guides, kienu jgħallmuna vera valuri importanti, anke ċertu safety skills li għadhom miegħi sa llum u tiltaqa' ma' ħafna nies differenti wkoll. U hawnhekk Ruma. Hawnhekk konna morna ġita mal-iskola fejn konna morna nkantaw lil Papa Franġisku dak iż-żmien, mhux Papa Franġisku, sorry, Pope John Paul. Konna morna kantajnilu hemmhekk qiegħda Ruma għandi ħdax-il sena naħseb hemmhekk. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi msiefra mingħajr il-familja. U hawnhekk l-ewwel esperjenza tiegħi fil-Parlament. Kont ħadt sehem fil-Parlament taż-Żgħażagħ. F'Għana Li Għa Naf kont qed nieħu ħsieb il-proċess tal-IVF dak iż-żmien b'mod ipotetiku. Min kellu jgħidli illi għaxar snin wara kont ħa nuħu sehem fih u nkun waħda minn dawk illi mmexxi 'l quddiem din il-leġislazzjoni. Illa ħola ħo xi ġmiel ta' storja, din ma kontx nafha assolutament u vera ħallejtni bla kliem. Kienet it-triq tiegħi, jiġifieri xi drabi jkollok mumenti f'ħajtek fejn tgħid tiġi full circle, u naħseb dak huwa l-ewwel mumenti illi ħassejtni hekk. Fadlilna l-aħħar minuta għall-konverżazzjoni tagħna, però ma nistgħux ma nsemmux Settembru li ġej, Europride 2023, l-ikbar avveniment Ewropew ta' ugwaljanza ħa jsir Malta, għalfejn għalina l-Maltin hija xi ħaġa li għandna nkunu kburin biha. Hija xi ħaġa ta' nazzjon sħiħ għaliex fl-aħħar mill-aħħar biex wasalna fil-quċċat tal-klassifika f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili għamilnieh kollha kemm aħna, ġifieri ma kinitx kisba ta' gvern jew ta' partit, kienet ukoll imma fl-aħħar mill-aħħar rnexxielna nbiddlu l-mentalità bħala Maltin u Għawdxin. Allura din hija kulminazzjoni kważi ta' dak kollu li għamilna f'dan l-aħħar għaxar snin biex sirna l-aktar l-iktar pajjiż progressiv madwar l-Ewropa u se niċċelebraw l-imħabba, jiġifieri qed nistennew li jkollna eluf ta' persuni li jiġu minn barra minn Malta, però aktar minn hekk din mhijiex ċelebrazzjoni biss ta' ta' komunità iżda tagħna lkoll bħala pajjiż fejn ħa niċċelebraw l-imħabba, fejn niċċelebraw Malta illi fiha tista' tħobb lil min trid, tkun aċċettat u tista' tgħix il-ħajja li inti twilidt għaliha. Rebecca, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt, għalik grazzi għall-Golden Drop għandna żejt ta' żebbuġa f'dan iż-żmien tas-sena li tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal yogiti minn hawnhekk ħa nibagħtuk b'ħafna togħmiet tajbin. Issa li beda jisħon sew it-temp, m'hemm xejn aħjar minn naqra te kiesaħ u x'vera kollox magħmul naturali grazzi għal yogiti. U għalik dan ir-rigal. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna b'hekk ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin u mhux tajbin biss biex tikolhom imma tajbin ukoll għas-saħħa ġifieri pratikament. Grazzi ħafna għal akli, l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel hija l-ikel allura żgur se nieħu gost bihom dawn. Grazzi inti talli ġejt tiltaqa' miegħi Rebecca, l-kumplament tas-serata t-tajba u l-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom biex tibqgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nilgħabu kontra 30 sekonda.
Għalina n-nisa, l-uġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġieħ tal-pirjiet sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.
The Koliosh Greek Yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy.
Zmin l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, mamul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, Ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimer huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.
Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita.

Iċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash qiegħed hawn. Wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ħames risposti tajbin ifissru rebħ ta' cash, rebħ tal-jackpot tagħna. Jekk ma jaslux il-ħames risposti tajbin, il-valur mbagħad jintiret għat-telefonata li jmiss. Ħanaraw naqra minn hemm fuq il-linja. Sera tat-tajba minn hemm.
Daniela. Daniela, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? In-numru ħamsa. Is-sett numru ħamsa, Daniela. Bl-għażla tiegħek u bis-sett numru ħamsa l-jackpot ser imur lura b'għoxrin ewro. Titħarbaġx, tħallix dal-fatt ta' ħarbtek xorta waħda għadek fiċ-ċans li ħa terbaħ il-flus cash. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Awguri! Grazzi. Fil-ħrafa ta' Peter Pan x'jisimha l-feri? ċalaħ huwa tip ta' ħobs jew laħam?
Laħam.
Ħażina. Jismu Thomas u vvin tal-bozza x'kien kun jomu? Edison.
Proset, x'jissejjaħ chestnut bil-Malti?
Għas-tant. Proset.
Kelli tlettax-il sarvetta u armejt sebgħa. Kemm fadalli? Jifdallek sitta. Minn għandek rrid nisma' li eh, fil-ħrafa ta' Peter Pan il-feri kien jisimha Tinkerbell u minn għandek rrid nisma' wkoll li ċalaħ huwa tip ta' ħobs u mhux tip ta' laħam.
The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Koliosh authentic Greek yogurt. U la ma waslux il-ħames risposti tajbin, il-jackpot jiqpa' hawnhekk u jinti rat tat-telefonata li jmiss. Ħa naraw minn hemm fuq il-linja. Is-sera tat-tajba minn hemm. Joey.
Joey, Ħames risposti tajbin ifissru rebħ ta' flus cash. Ħa naħdmu bil-għaqal, ħa nagħlqu l-ġurnata tajjeb. Liema sett ta' domandi tixtieq minn wieħed sal-għaxra? Il-one.
Is-sett numru wieħed bl-għażla tiegħek, Joe, u bis-sett numru wieħed il-jackpot ser jiżdied b'ħames ewro. Mhux li għamilna xi avvanz kbir, imma aħjar navvanzaw pass żgħir 'il quddiem Milli nagħmlu bħal granċ u nimxu 'l lura. Joe, Infakkrek li n-nutar ikun attent ħafna għal dak li ser tgħidli wara li npoġġilek id-domanda, jiġifieri ħu ħsieb. It-30 sekonda tiegħek telqu issa.
L-inventur Alessandro Volta ta' liema nazzjonalità kien?
Spanjol. Ħażina.
X'inhu d-doppju ta' 32? 64.
Proset.
Ġesu kellu tnax u San Pietru wieħed minnhom jibda bla. Appostli.
Proset.
F'liema xahar niċċelebraw Jum l-Indipendenza f'Malta?
Settembru.
Fil-lingwa Maltija x'inhu d-diminuttiv ta' xatt? Wow. Xtajta minn għandek rrit nisma xtajta rnexxilek it-tieni tlieta tajbin Alessandro Volta kien Taljan u mhux Spanjol. Irnexxelek it-tieni tliet risposti tajbin mhux biżejjed biex terbaħ il-jackpot tagħna kieku tajtni ħames risposti tajbin kont tieħu l-jackpot. Però tinkwitawx il-logħba kontra 30 sekonda tirritorna ehm, magħkom għada, ġifieri pratikament tistgħu tirreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom billi tibgħatu SMS fuq in-numru 5061 21 Zero Zero. Qabel inħallikom illejla nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja ta' kull ġimgħa flimkien ma' Guam fejn qegħdin inħeġġu lilkom biex ittuna risposta għal domanda li qegħdin inpoġġulkom ta' kull ġimgħa fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Jekk intom tirrispondu tajjeb, ovvjament ħa tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa tal-ġimgħa, jekk ma tirrispondux tajjeb, ovvjament tistgħu terġgħu tippruvaw tittantaw xortikom il-ġimgħa ta' wara. Pratikament tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu rigal ideali għal dan iż-żmien tas-sena. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom. Jien ma fadalli xejn xi ngħidilkom ħlief nawguralkom is-serata t-tajba, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb, ngħidilkom grazzi talli bdejtu s-serata tagħkom miegħi però fuq kollox grazzi talli ssegwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-Istazzjon One. Niltaqgħu għada u nixtieqilkom is-saħħa. Tinsewx tirreġistraw fuq in-numru 50612100, isimkom, kunjomkom u l-età. Saħħa. Prime Time.

Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.